naħbilhom xi tnejn biex eh, isibuhom matul ġurnatek. Kun surprise. Sew jinsowhom hemm u jimmuffaw jew ma nafx.
Kim, femna naqra xabu. Mela hawnhekk huwa fejn jaħdmu l-impjegati, hawnhekk aħna m'għandniex uffiċini. Għandna kunċett ta' hot desking. Open, open Open plan kbir. Open plan, ħadd, eh, ġifieri qas il-managers, qas id-diretturi, CEO biss għandha l-uffiċċju tagħha, l-bqija, u CEO tkun ħafna magħna anyway. Ġifieri hawnhekk kulħadd jaħdem ehm, u nanka niċċaqalqu ġifieri ħadd m'għandu d-desk il-mejda tiegħu fissa. U hekk naħseb issir taf il-kulħadd u xek. Ewa sabiħ għax inti fil-verità meta tkun qed taħdem ġo tim, wara qed taħdem ma' tim, ma qed tinsa li inti qed taħdem f'kumpanija u anka tara l-perspettiva ta' nies differenti ġifieri sabiħ. Jien pereżempju kull nhar ta' Tnejn naħdem level 5 u ġi hawn pija tal-jiem naħdem hawnhekk hawn level 6. Għandek ma fil.
U. Għax ħaqqek ukoll.
Ħankomplu.
Diħa tkissillek id-dita kollha, emma werti tisma' minni żgur.

u ħa jkun refurbished, ġifieri anke ħa jkollna qisu games room, l-idea wkoll l-quddiem li jkollna xi salad bar u xi cafeteria, ġifieri bħalissa hawn ħafna ideat. U l-impjegati stess qed joħorġu bil-format u l-isem u dawn l-affarijiet? Iva, iva, l-impjegati nkun nżommhom daqsxejn involved ħalli jkun hemm daqsxejn iżjed eċitamentu. Tara sa nduqulkom il-kafè, eh, għandna hekk hux tajjeb ukoll. Bonġu dak tiegħek li l-jum. Eh, sorry, English. Uh, lion is yours or? Yes, ours.
Kim, edin fuq kaxxa bil-qeda, ma del kaxxa vera xaħda speċjali xini. Iva, din hija time capsule Mm, Semmilna naqra.
Iva, din hija kaxxa.
L-inizjattiva ħarġet kienet is-sena l-oħra u saqsejna l-impjegati t-tim skolla li jaħdmu hawnhekk biex jitfaw xi ħaġa tiġi s-siljata u eh, fit-2027 terġa' tinfetaħ. U l-punt huwa li forsi tfajna affarijiet li qed nimmaġinaw li sa 2027 ma jkunux qed jeżistu iżjed. Biżi aħna tfajna nftakar tim tiegħi pendrive għax qed nimmaġinaw li 2027 pendrives. Naħseb. Kollox cloudu.
Min jaf.
u l-teknoloġija anke tal-mobiles kif fejn ħa tmur. Ekku, ekku. Imma xi ħaġa tal-ġenn, ġifieri din tinfetaħ. Biss fit-2027.
Disa' snin oħra, diġà għaddiet sena, mhux hekk? Ekku, diġà għaddiet sena.
Interessanti ħafna. Inkomplu d-dawra tagħna.
Kont mingħajr il-Vodafone javvanzaw future? Naħseb xi time capsule oħra dik. baqanna xi ftit ma rnexxinix inneħħuhom, forsi hawn xi. Dubju ta' jittieħdu żgur. Taħseb għax jaqasu sew jinħlew għal. Għal-ħelu m'hawnx problemi.
Iżma nistgħu ngħidu take tara u ħafna oħrajn jieħdu ħafna ħafna paċenzja bina. Minn qalbna, minn qalbna.
Grazzi ħafna u dik kienet id-dawra tagħna fl-uffiċini, nispera li xi ħin jiġi xi ħadd u